Felly nesaf, dwi isio croesawu ein siaradwyr ni, Bryn Jones a Susan Wyn Jones. Rwan ta, mae, um, ma nhw'n mynd i fod yn trafod addysgu a dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog. Felly mae... Cychwynnodd Doctor Bryn Jones ei yrfa fel athro cynradd cyn ddechrau gweithio fel darlithydd mewn addysg yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol ym Mhrifysgol Bangor. Ei brif ddiddordeb ymchwil ydy dwyieithrwydd, addysg ddwyieithog a hyfforddiant athrawon ar gyfer dwyieithrwydd ac amlieithrwydd. Mae Doctor Susan Wyn Jones yn uwch ddarlithydd yn Ysgol Addysg y Brifysgol ym Mangor, Mae'n arbenigwr yn y maes addysg gwyddoniaeth ac yn cyd-weithio ac yn cefnogi ysgolion lleol yn y maes hwn. Felly rhowch groeso cynnes iawn i Bryn a Susan. Diolch.

A felly, dan ni'n mynd i sôn am cyd-destun yn fan hyn, cyd-destun penodol gwyddoniaeth 'lly. Dwi'm yn gwybod os ydy Alwyn dal yma, ond fyswn i'n deud na efallai na mond fi ac Alwyn sy'n meddwl bod gwyddoniaeth yn ffantastig ac yn gwrioni 'mlaen arno fo. Fel mae rhai ohonoch chi'n gwybod, mae gen i ddau o blant, a mae o leia un o heinia'n deutha fi, na, Dydy pawb ddim yn gorfeleddu mewn gwyddoniaeth. So peidiwch â panicio dim. Mae be dwi'n mynd i siarad amdano fo yn mynd i fod yn berthnasol i lot o bynciau a meysydd dysgu. Wel, mewn munud wna i sôn efo chi amdan y prosiect ac yn union be wnaethon ni, ond er mwyn i'r prosiect wneud synnwyr i chi ac i chi ddeall o yn yn well 'lly, achos bod o yn y maes penodol yma, Dwi am droi at yng nghyd-weithiwr yym Bryn Jones sydd yn mynd i egluro am dan trawsieithu i chi. Mae Bryn yn arbenigwr yn y maes yma a mae o'n mynd i sôn am darddiad ac esblygiad trawsieithu efo chi a wedyn gewch chi glywed dipyn bach mwy am dan y project wedyn. Ceri.
Iawn, diolch yn fawr iawn uh, Susan. Mae tarddiad a datblygiad trawsieithu yn swnio'n dipyn o bwdin, dyn di, a rawn deu Gwener. A dwi yn ymarfer yn ymwybodol felly na ar dylithau rhan deu Gwener, rhan fwyaf myfyrwyr yn cysgu, felly peidiwch â chwrnu ormod. Um, na, cyfuniad byr fi gyda fi, a fyswn i'n hoffi um, diolch i chi am y cyfle i gael cyfrannu i'r penhadledd a dwyieithrwydd. Um, da ni yn ymwybodol wrth gwrs bod Cymru yn adnabyddus yn fyd-eang am ei chyfundrefn addysg ddwyieithog. Yym, ond mae o'n rhyfeddol, wrth gwrs, na ella nad ydan ni yn hunan yma yng Nghymru ddim yn siŵr iawn beth sydd yn digwydd mewn gwersi dwyieithog ledled y wlad. Yym, un nodwedd arbennig, wrth gwrs, o'r ddarpariaeth ddwyieithog yng Nghymru ydi'r arfer o drawsieithu. Yym felly fydd y cyflwyniad byr yma yn ffocysu ar darddiad a datblygiad llywodraethu, wedyn yn cyfeirio at ymchwil yn y maes a hefyd beth ydy rhai o'r sialensau sy'n gysylltiedig â chyflwyno trawsieithu yn yr ysgol. Yym tarddiad trawsieithu. Yym bathlwyd y term trawsieithu gan Ken Williams Cyn ddarlithydd ym Mhrifysgol Bangor yn wythdegau y ganrif ddiwethaf, ar gyfer y defnydd o ddwy iaith ar gyfer addysgu a dysgu o fewn yr un wers. Ym yn ol Ken, cyflwynwyd y term trawsieithu ganddo fo a chyd-weithiwr iddo fo, sef David Whittle, ym yn ystod cwrs hyfforddiant mewn swydd ar gyfer Dirprwy y Benaethiaid yn Llandudno. Yn ddiweddarach, cafodd y term trawsieithu ei gyfieithu i'r Saesneg fel 'translinguifying' ac yna ei newid i 'translanguaging' yn dilyn sgwrs rhwng Ken Williams a Colin Baker. Yn wir, mae trawsieithu wedi digwydd erioed mewn cymunedau dwyieithog ac amlieithog ledled y byd. Ond yn rhyfeddol iawn, yym, nid o gynnon ni darn ar gyfer yr ymarfer ieithyddol hwn yym tan wythdegau y ganrif ddiwethaf. Felly, be ydy trosiaethu? Wel, yn ôl Ken Williams, y diffiniad syml ydy bod ni'n derbyn gwybodaeth mewn un iaith ac yna yn ei ddefnyddio yn yr iaith arall. Felly, yr hyn sy'n digwydd, wrth gwrs, gyda throsiaethu, ydy bod ni'n derbyn gwybodaeth drwy'r medrau iaith god efo, sef gwrando a darllen, ac yna yn defnyddio'r wybodaeth drwy'r medrau iaith gweithredol, sef siarad ac ysgrifennu. Rwan ta, mae'n bwysig pwysleisio um, bod um, trawsieithu wedi cynyddu mewn poblogrwydd yng nghyd-destun addysgu dwyieithog ac amlddieithog ar draws y byd. A mae ystyr trawsieithu wedi cael ei newid a'i ehangu i'r hyn oedd yn wreiddiol gan Ken Williams yng Nghymru. Yym, gadewch i fi jyst droi yn sydyn at enghreifftiau prin, a dwi yn tanlinellu y gair 'prin' yn y cyd-destun yma, o ymchwil i drawsieithu mewn ysgolion yng Nghymru. Rŵan ta, yym, cynhalwyd yym un prosiect ymchwil Ym rhwng 2007 a 2012, yng Nghanolfan Ymchwil Dwyieithrwydd ym Mhrifysgol Bangor. Wan so dwi gwybod bod hwnna'n ymddangos dipyn yn ôl, ond does 'na ddim llawar o waith yym dwi'n ymwybodol ohono fo beth bynnag wedi digwydd ar ôl hynny chwaith. Yym ma'r sleid yma yn dangos lleoliadau yr ysgolion yym nathon ni ymweld â nhw. Felly y nod yn syml oedd diffinio a dadansoddi dulliau o gyflwyno addysg ddwyieithog mewn gwahanol ysgolion, yym, wnaethon ni arsylwi 100 o wersi, yn cynnwys 55 o wersi mewn ysgolion uwchradd a 45 yn y cynradd. Yym, roeddan ni'n gallu grwpio y gwersi i ddau gategori, sef yn gyntaf, gwersi ble defnyddiwyd un iaith yn ystod y wers, er enghraifft, Yym, cyflwyno unedau neu fodiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg ac eraill trwy gyfrwng y Saesneg ar gyfer yr holl ddisgyblion. Yym, dyna un ffordd o ddatblygu dwyieithrwydd. A wedyn, yr ail ffordd oedd, wnaethon ni weld gwersi ble oedd y ddwy iaith yn cael eu defnyddio yn gyd-amserol, a er enghraifft, yn y cyd-destun yma, roeddan ni yn gallu gweld tystiolaeth o drawsieithu. Rwan ta chydig o'r canfyddiadau be wnaethon ni weld. Wel, mae y canfyddiadau yma yn cyfeirio at y defnydd o drawsieithu gydag ystod o oedrannau gwahanol ac hefyd o fewn pynciau gwahanol. Ym, mae o yn arwyddocaol, mae mewn cyfanswm o ddeg gwers yn y sector gynradd ac wyth gwers yn yr uwchradd yn unig wnaethon ni weld trawsieithu. Ond nid i rhagdybio fo a'i llaw, fyswn i'n gweld trawsieithu ym mhob man fyswn i'n ymweld â fo, ond dim dyna oedd yr achos. Yym, roedd y mwyafrif o'r drawsieithu yn digwydd yng nghyfnod allweddol dau. Rwan 'sa be' oedd yn digwydd yn yr ysgol uwchradd, un damcaniaeth oedd yn gynnig wrth gwrs oedd hyn, ocê, bo' 'na gymaint o bwyslais ar sefyll aroliada' yn yr uwchradd, unai drwy gyfrwng y Gymraeg neu drwy gyfrwng y Saesneg, a bo hyn yn cyfyngu a rhybu sgiliau dwyieithog y disgyblion. Er bod yna ambell ysgol yn annog y disgyblion i ddarllen y ddau bapur arholiad, cyfrwng Cymraeg a Saesneg. Yym, arsylwyd y rhan fwya o weithgareddau trosiaethu yn y pynciau allgyrraedd, yn arbennig mewn gwersi hanes a daearyddiaeth. Ocê, roedd yr Yr oedd y codi naturiol ddeud y gwir mewn gwersi hanas oedd yn gwneud gwaith ar yr Ail Ryfel Byd er enghraifft ac oedd y ffynonenna, ffynonellau yna yn, wrth gwrs, yn Saesneg. Felly roedd y plant yn darllen ac yn trafod yn Gymraeg. Yym, prin oedd yr enghreifftiau o drawsieithu mewn gwersi mathemateg ac wyddoniaeth. Ond mi fydd Susan nes ymlaen yn cyfeirio at ymchwil mwy diweddar o fewn gwersi gwyddoniaeth. Fe wnaeth e i weld gwahanol fodelau o drawsieithu, a da ni wedi cyfeirio at y rhain fel trawsieithu dan reolaeth y disgybl a thrawsieithu dan reolaeth yr athro. Rwan ta, mae'r sleid yma yn dangos enghraifft o drawsieithu dan reolaeth y disgybl. Y cyd-destun yma ydy gwasanath gyda grŵp o chwech o ddisgyblion rhwng naw a deg oed, mewn ysgol gynradd fechan wledig yng Ngwynedd. A'r testun oedd Oes y Cerrig, ac roedd y grŵp yn cynnwys siaradwyr, dwi'n gwybod bod rhywun wedi dweud Cymraeg iaith gynta ac ail iaith, ond roedden nhw yn cynnwys siaradwyr ar y continiwm ieithyddol. A roedd y disgyblion yma wedi penderfynu gweithio'n annibynnol fel a ganlyn Roedden nhw wedi penderfynu casglu gwybodaeth yn Saesneg oddi ar y we. Roedden nhw wedi trafod eu gwaith ymchwil yn y Gymraeg ac oedden nhw wedi cofnodi'r gwaith ysgrifennu yn y Gymraeg. Felly, er mai yn Saesneg, roedden nhw wedi dod ar draws termau um, gwyddonol fel liver, kidney a brains ar y we, roedden nhw wedi ysgrifennu'r termau gwyddonol yn Gymraeg. sef iau, arennau ac ymennydd, yn gwbl naturiol a ddiymdrech heb gymorth geiriadur, a dyna ydy dwyieithrwydd, gallu llithro yn ôl ac ymlaen yn hollol ddi-hyderus rhwng y ddwy iaith. Felly, roedd y grŵp yma wedi gallu gwneud hyn yn hollol annibynnol. Dyma chi enghraifft o drawsieithu dan reolaeth yr athro neu'r athrawes. Rŵan ta, mae'r sleid yma yn cynnwys taflen waith ym Hanukkah a gyflwynwyd mewn gwers addysg grefyddol mewn ysgol fechan wledig yn y de. A roedd y mwyafrif o'r disgyblion yma yn siarad Saesneg gartref. Ym ysgol fechan oedd hi, ac roedd blwyddyn tri, pedwar, pump a chwech i gyd yn yr un un dosbarth. A mae'n bwysig cofio hyn, bod 'na gymaint o amrywiaeth o sefyllfaoedd, Yym, ond mi wna ni, a mae'r sawl siaradwr wedi cyfeirio at hyn, fyddan ni'n cyfeirio at hyn fel amrywiaeth galeidoscopic, ocê, Siân, yy Siân yn cyfeirio ato fo fel fatha y licris all sorts gwahanol sy gynnon ni. Felly, mae bob un sefyllfa yn wahanol. Yym, roedd yr athrawes yma yn cefnogi disgyblion blwyddyn tri a phedwar drwy fodelu'r dasg trawsieithu ac y cynnig be dan ni'n gyfeirio ato fo fel y sgaffaldiau trawsieithu. Yym, roedd gofyn i'r disgyblion ifanc yym ddarllen taflen waith yn Saesneg ac yna ysgrifennu pump ffaith yym am dan Hanukkah yn y Gymraeg. Yym, cyflwynwyd y Saesneg yn swyddogol yn Flwyddyn Tri, ac roedd yr athrawes yn cefnogi'r disgyblion gyda'r gwaith darllen yn y Saesneg. Yym, roedd hi hefyd yn modelu yy patrymau iau y brawddeg yn y Gymraeg ar gyfer y dasg ysgrifennu. A mae yna enghraifft yn fan hyn, a dwi'n gwybod o ran, enghraifft syml iawn ydy o wrth gwrs, o waith plentyn blwyddyn tri yym sydd yn cychwyn yym ar y continwwm o ran ysgrifennu yn Gymraeg. Felly mae'r modelu yn amlwg yma efo patrymau brawddeg eitha' syml yn y Gymraeg. Rŵan ta wrth gwrs roedd yna blant blwyddyn pump a chwech yn y dosbarth hefyd ac roedden nhw'n ymchwilio yn hollol annibynnol yn i'r testun ac roedden nhw hefyd wedi gallu cywain gwybodaeth o sawl ffynhonnell fasnachol cyfrwng Saesneg ac roedden nhw'n gallu paratoi'r cyflwyniad yn annibynnol yn y Gymraeg. Felly mae mae angen bod yn ymwybodol felly o'r continwwm o ran gallu datblygu sgiliau trawsieithu. Ocê, does 'na ddim disgwyl i blant gallu gwneud hyn yn syth, ocê, mae angen modelu yym y dasg iddyn nhw felly. Yym, mae y sleid yma yn cyfeirio at yym be dan ni'n yn alw yn ciwiau trawsieithu. Yym, mae trawsieithu wrth gwrs yn gwneud defnydd helaeth o'r Saesneg fel iaith y mewnbwn ar gyfer testunau darllen a defnyddiau gwrando. Felly, yng Nghymru, mae angen cynllunio tasgau trawsieithu yn ofalus iawn ac osgoi gor-ddefnyddio'r Saesneg yn y dosbarth. A dyna 'di un o'r pryderon oeddan ni'n glywed pan oeddan ni'n mynd o gwmpas ysgolion, yn arbennig yn y de ac yn yr ardaloedd mwya' seiliedig, oeddan nhw yn deud, 'Wel, os 'dan ni'n mynd i gyflwyno trawsieithu yn ein dosbarthiadau ni, fydd y plant i gyd wedyn yn troi i'r Saesneg a fyddan nhw ddim yn siarad Cymraeg'. Felly, be wnaethon ni weld oedd tystiolaeth mewn un gwers ddaearyddiaeth gyda disgyblion rhwng 16 ac 17 oed, Ym mewn ysgol uwchradd byddwn Cymraeg yn y de ddwyrain. Ym mae'r sleid yma yn cyfeirio at gyfarwyddiadau oedd yr athrawes wedi roi i'r disgyblion yn egluro yn union pa iaith oedden nhw i ddefnyddio yn ystod gwahanol gamau o dasg trawsieithu. Felly esiampl sydd yma o giwiau trawsieithu a mae'r ciwiau yma yn atgoffa y disgyblion o'r defnydd o'r Gymraeg. Felly, gofynnodd yr athrawos iddyn nhw yn sugl i ddarllen y wybodaeth yn y Saesneg, esbonio yr amcaniaeth mewn Cymraeg syml a dealladwy i weddill y dosbarth, a wedyn roedden nhw yn creu cyflwyniad PowerPoint yn y Gymraeg ac hefyd yn cynhyrchu taflenni gwybodaeth i weddill y dosbarth yn y Gymraeg. Rŵan ta, y sialensau. Yym, mae o'n bwysig bod ni yn ymwybodol bod 'na sialensau yn gysylltiedig â thrawsnewid. Mae yr adroddiad yma, sef dilyniant ieithyddol o Safonau'r Gymraeg mewn Deg Ysgol Dwyieithog gan Estyn, yn seiliedig ar ymweliadau â deg ysgol uwchradd lle ceir y mwyaf o addysgu dwyieithog, sef ym Awdurdodau Caerfyrddin, Ceredigion, Ynys Môn a Gwynedd. Fel y dyweddir yn yr adroddiad yma, mai dim ond mewn ychydig o wersi mae'r athrawon yn cynllunio'n fwriadus i ddatblygu medrau trawsieithu. Ac a felly dim rhywbeth sydd yn digwydd ar hap ydy o pan ydych chi yn datblygu um, trawsieithu ar gyfer um, dysgu. Okay? Mae angen cynllunio y maes llaw. Ond mae'r adroddiad hefyd yn cyfeirio at y ffaith mae mewn ychydig iawn o wersi mae athrawon yn tynnu sylw'r disgyblion at darddiad ieithyddol geiriau technegol ac yn gofyn iddynt esbonio'r cysylltiad rhwng y termau Saesneg a'r rhai Cymraeg, a mae'r arfer hon yn cael effaith gadarnhaol ar afael y disgyblion ar dermau pynciol yn y Gymraeg a'r Saesneg. A wedyn y sleid ola yym gen i felly, mae o yn cyfeirio at lyfryddiaeth sy'n canolbwyntio ar addysgu dwyieithog yn ogystal yym â ffocysu deud y gwir ar beth ydi manteision addysgu dwyieithog a beth ydi'r sialensau sy'n gysylltiedig â thrawsieithu. Rwan ta, y sialensau, fel dwi 'di deud, ydi fo' angen cynllunio tasgau dwyieithog yym trawsieithu yn ofalus i osgoi gor-ddefnyddio'r Saesneg yn y dosbarth. Yym, yn bendant, mae angen ymchwil pellach i fanteision honedig trawsieithu y tu fewn a thu allan i'r ystafell ddosbarth. Yym, a hefyd, mae angen i ni gofio, wrth gwrs, a dach chi'n hollol gyfarwydd â hyn, bod gynnon ni ddisgyblion amlieithog mewn sawl dosbarth cynradd ac uwchradd ledled Cymru, a felly dylid rhoi cyfleoedd iddyn nhw fanteisio ar eu hyfedredd amlieithog yn y ddosbarth. Ym mhieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu ydy un o'r meysydd dysgu a phrofiad yn y cwricwlwm newydd i Gymru. Nawr ta, mae gofyn i ddisgyblion um, i ddeall y cysylltiad rhwng ieithoedd a chyfathrebu'n effeithiol yn y byd dwyieithog ac amlieithog sydd ohoni hi. Felly, mae datblygu sgiliau trawsieithu yn cefnogi hynny. Yym, jyst gobeithio bod y cyflwyniad byr yma wedi rhoi dipyn bach o flas i chi o drawsieithu, er dwi'n hollol ymwybodol yy bod nifer o arferion da yym yy rydach chi hefyd yn yn gweithredu ar ôl y dosbarth a does gynno fi ddim syniad ynglŷn â hynny. Felly, y neges bwysig wrth gwrs ydi bod y gynhadledd yma gobeithio yn sbardun i ni allu rhannu arferion da o ran addysgu dwyieithog, ar addysgu amlieithog, achos does dim pwrpas i ni glywed am bobl yn Efrog Newydd yn gwybod beth ydy trawsieithu a phobl yng Nghei Newydd ddim efo clem. Felly, drosodd yn ôl at Susan.
Reit, i bigo fyny ar be oedd Bryn yn ddeud yn fan'na, dwi'n mynd i sôn yn bach amdan y prosiect yma, ond dwi hefyd eisiau cyfeirio at be oedd Siân Fôn, yn ddeud gynna' yym bod 'na angan neud ymchwil, ond wrth gwrs ma' angan neud ymchwil efo chi a'ch athrawon chi. Nhw sydd yn gwbod be' ydi o i addysgu pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog, boed hynna yn y cynradd neu yn yr y yn yr uwchradd. A fel ma' rywun wedi deud p'nawn 'ma, ma' isio ni ga'l hyder yn 'yn dulliau'n hunan, a mae isio ni rannu'r rhain hefyd. Wedyn mae hwnna yn thema pwysig sydd yn mynd i redag trwy bob dim dwi'n mynd i ddaetha chi'n fyr iawn rwan. So yr project yma nes i neud blwyddyn dwytha oedd ymchwilio barn ych athrawon chi am y dullia gora i addysgu a dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg mewn gwersi yym gwyddoniaeth. A Be wnaethon ni wedyn oedd cymryd y canfyddiadau ac edrych be oedd yr ymchwil cefndirol a'r blaenorol 'na yn yn ddeud. A dwi'n mynd i rannu rhai o'r canfyddiadau yna efo chi. So nid fi sydd yn deud hyn, dwi mond yn rhannu be mae'ch athrawon chi yn deud a lle mae hwnnw wedi matsio yn glir efo'r darllen cefndirol. So mae rhein yn bethau dwi'n meddwl fedra ni gymyd yn reit gry deud y gwir am arferion da a dullia yn werth i rhannu a mae 'na dri ohonyn nhw a mewn ffordd mae nhw'n adeiladu ar ei gilydd yn debyg iawn i be oedd Siân a Gwenan yn ddeud so 'da ni'n dechra' efo'r trafod dyma lle mae'n cychwyn a 'da ni'n gwybod bod chi'n gwybod hyn fel ymarferwyr bod rhaid i'r plant gael yr eirfa a'r ymadroddion a'r brawddegau ar lafar er mwyn gallu dangos be maen nhw'n ddeall ac i drafod yym cysyniadau. Ac wrth holi yr athrawon gwyddoniaeth 'ma yn y cynradd ac yn yr uwchradd, mae'n amlwg bod hwn yn ran naturiol o be sydd yn digwydd mewn gwersi gwyddonol, yn enwedig yn y cynradd ac ar waelod yr yr ysgol uwchradd cyfnod allweddol tri. Yr her efallai ar y funud, ond pwy a ŵyr sut eithi ed fel mae'r cwricwlwm newydd yn dod yn ei le, bod blwyddyn naw yn troi yn blwyddyn deg a bod blwyddyn deg di mynd yn uno'r ddeg ac yn y blaen a bod yna gymaint o bwysa i fynd trwy'r cwricwlwm neu felna mae'r athrawon yn teimlo yym yn cyfnod allweddol pedwar a bod yna lai o drafod adag hynny. Ond be 'swn i'n ddeud ydi bod yr ymchwil cefndirol yn deud na fel 'na ma' plant yn dysgu. Os ydi o digon da yn yr yn y cyfnod sylfaen, yn y cynradd, yn cyfnod allweddol tri, falla bo 'na le i neud mwy o'r trafod yn cyfnod allweddol pedwar hefyd. Ond wedyn dydw i ddim yna ym mis Awst pe ma'r canlyniada yn dod allan, so ma'n hawdd i mi ddeud y petha yma. Ond ma' rwbath i gadw mewn co beth bynnag. Y peth arall oedd yr athrawon yn ddeud oedd bod nhw yn targedu y sgiliau darllen a deall, a mae yna ymchwil 'di cael ei wneud blwyddyn dwytha yn Rhydychen gan tîm mawr o yym yy o yym ymchwilwyr wedi ffendio pan 'da chi'n gwneud ymyriaethau sydd yna i wella sgiliau darllen a deall plant mewn cyd-destun fel gwyddoniaeth, da chi'n deud da chi'n hitio dau beth yr un pryd, sef da chi yn gwella gallu'r plant yn y pwnc a da chi hefyd yn gwella'u sgiliau ieithyddol nhw. So mae hwn yn grêt, chimod, mae hwn yn dechrau ticio lot o focsys gwahanol. A 'swn i'n dadlau hefyd, os ydy o'n wir mewn gwyddoniaeth, Sa fo'n andros o ddifyr i weld os ydi hynna'n wir mewn pyncia erill. A'r math o betha ma'ch athrawon chi yn i neud ydi, ma nhw'n rhoi pytia byrion, ma hyn yn y cynradd ac yn yr a'r uwchradd, pytia byrion efo yym geirfa allweddol yn helpu'r plant i ddod i allu deud y geiria ma, i defnyddio nhw, roid nhw mewn brawddega ac yn y blaen, adeiladu i fyny fel bod chi'n cael y brawddegau cyfoethog 'ma, ond hefyd yn y pwnc yma bod nhw'n gallu darllen data, bod nhw'n gallu darllen tabl, bod nhw'n gallu darllen graffiau. So lot o waith yn cael ei wneud efo hynny. A wrth gwrs mae angen y Gymraeg yn fan'na hefyd er mwyn i chi ddeud be mae'r tabl yn ddangos, be mae'r graff yn ei ddangos. So mewn ffordd dan ni'n adeiladu rŵan Mae'r un cynta yna ar lafar, a wedyn y canolbwyntio wedyn ar y sgiliau darllen a deall mewn pwnc penodol. A wedyn, defnyddio'r strategaeth trawsieithu yn fwriadus neu i bwrpas. Ma'ch athrawon chi yn trawsieithu. Oedd o'n ddifyr ofnadwy siarad efo nhw a gofyn wrthyn nhw os oeddan nhw'n trawsieithu, a'r ateb gin bob un o'nyn nhw oedd 'na'. ond fel o'n i'n procio a gofyn dipyn bach mwy, oddan nhw'n mynd, O ia, yndw, ma' siŵr mod i'n neud dipyn bach o hynna. A trw drafod mwy efo nhw oddan nhw'n gallu dangos be oddan nhw yn neud. Ond ella bod o'm yn cael ei neud yn fwriadus. A weithia ma' na deimlad fatha, dyn ni'n neud o, ond yym dwi'm rili isio chi wbo bo ni'n neud o, achos dwi di rhoid ryw gwestiwn arholiad. lle mae'r cwestiwn yn Saesneg yn ganol llyfryn o bethau Cymraeg. Ond beth sy'n wych am y trawsieithu 'ma ydi, o ran pwnc, mae'n gallu dangos be 'di dealltwriaeth plentyn. A eitha' tebyg, deud y gwir, i'r cyfleoedd 'ma i blant drafod. Os dach chi isio gwybod be mae plentyn wir yn ddallt efo term fel ffotosynthesis, Dach chi isio nhw drafod, dach chi isio nhw ddaetha chi mwy amdano fo, dach chi isio atebion ymestynol. Os rhowch chi ddarn yn y Saesneg a gofyn thyn nhw ysgrifennu yn y Gymraeg, mi ddowch chi weld beth sydd yn eu pennau nhw, a dyna pam ma'ch athrawon chi yn gneud hyn. Maen nhw'n rhoid y cyfleoedd yma i'r plant er mwyn dod i ddeall yn well beth sydd yn mynd yn ei flaen. Wedyn, yn anffodus, sgynno fi ddim rap yn fan hyn, Gwenan, ynde? A dwi'm yn mynd i fynd trwy rheina 70 o weithiau a'u coelio nhw yn eich meddwl chi, ond dwi yn eu rhannu nhw, ac os oes gynnoch chi fwy o ddiddordeb yn yn pethau eraill, fatha project i'r fei, mae croeso i chi yym gysylltu efo fi. Ond lle mae hwnna'n mynd â ni? Diddorol, andros o ddiddorol mynd i'ch ysgolion chi, a diolch i i bob un um, o'r prifathrawon nath gytuno â ni fynd i fiewn a siarad efo'r efo'r ystod. Ond lle ma' hwnna yn mynd â ni wedyn? A fyswn ni'n dadla bo' hwn rŵan yn mynd yn ôl i chi, y'ch ymchwil chi. Yn barod yn y Brifysgol ym Mangor, 'da ni yn rwyn ma' um, ysgolion yn troi ato fo i ga' help yn setio fyny projecta ymchwil. A ma'r petha dych chi 'di glwad yma heddiw 'ma, dych chi 'di cael llawer iawn o betha a syniada efalla, mi fydd Gwawr yn pigo fyny ar hyn mewn munud, i feddwl amdan eich projecta chi, i gymyd yr ymchwil 'ma mlaen. Achos wrth gwrs, ma' rwbath sydd yn gweithio mewn un ysgol, 'di o ddim yn deud bod o'n mynd i weithio mewn ysgol arall, ar adag arall. Ch'mo', mae o'n ha- mae o'n anodd siarad pan ma' rywun yn wislo tu allan mewn i gwengar, pe bai hi yn fora dy' Mowrth a finna'n traddodi yn fan 'yn, ella fysa fo'n haws. Ma'r cyd-destun ydi popeth. Felly, cymryd yr ymchwil 'na yn ei flaen. Fel 'dach chi'n gwybod, ma'r Llywodraeth yym isio ni edrych yym i'r ysgolion weithredu fel sefydliadau dysgu, Um, a mae gwneud prosiectau ymchwil yn hitio gymaint o bethau ar y funud. Da chi'n bod, allai bod o'n bwydo'ch cynllun datblygu chi, gwneud rhyw brosiect ymchwil rhan gwella dulliau um, y Gymraeg, safonau proffesiynol a'r pasbort, gwella ymarfer, athrawon yn gwneud ymchwil sy'n pontio theori ac ymarfer ac yn y blaen. Dwi'n gobeithio bod ni 'di hau ryw 'chydig yym a roi neu' chi feddwl, falla, am betha' fysa chi'n gallu neud. Sim raid 'ddo fo fod yn gwyddoniaeth, swn i'n dadla', allith o fod mewn pyncia' a meysydd a phrofiad erill. Alla fo fod hefyd yn y cynradd, reit ar y gwilod, neu i fyny at y plant yn y chweched dosbarth. Mae yna bethau 'sech chi'n gallu cymryd nhw a meddwl amdan y'ch prosiect chi'ch hunan, neud ryw ymchwil gweithredol. Ac os ydach chi yn bwriadu neud hynna, 'da ni yn Brifysgol Bangor yn gweithio'n barod efo ystod o ysgolion, 'sach chi isio troi atan ni i gael anogaeth neu i gael arweiniad, dan, mae croeso i chi gysylltu efo ni fan'na. A mae hynny, mewn ffordd, yn yn arwain ni'n naturiol rŵan i'r clo, lle fydd Gwawr yn dod yma a mi fydd hi yn gofyn wrthoch chi feddwl am enghreifftiau, falla, o beth fedrwch chi wneud yn eich cyd-destunau eich hunan er mwyn mynd â'r pethau 'ma mlaen. Ma, heddiw 'ma, dwi, dwi'n gresynu bo' fi ddim 'di bod yma bore yma, ond mae o 'di bod yn ofnadwy o gyffrous i wrando ar pobl yn siarad, a mae o'n neu' chi feddwl amdan y petha' 'dan ni yn neud ac yn neud yn dda, a'r petha' fysan ni'n gallu symud ymlaen efo fo hefyd. Diolch yn fawr iawn chi am 'ych gwrandawiad.